Ia Rich. Reit, da ni'n ei chwarae uh, gem gyfeillgar dwytha ni o'r tymor, um, 5 dim efo Holyhead Town. Sut ti'n meddwl at bethau? Uh, do, uh, o bethau rhaid da. Um, Sa'n ni wedi gallu cael mwy o gols dwi'n teimlo. Um, mae, mae anodd weithiau pan di'r opposition yn y gorau, mae o'n anodd codi dy lefel dy gem, lle. Ond um, chwarae teg i uh, Holyhead Town, othyn nhw yma. Er, nathon nhw rei go i ni. Um, dwi'n meddwl nathon nhw rhedeg allan stem erbyn diwad. Um, ond uh, na, nathon nhw iawn, ond um, be oedden ni'n di trio cael negas dros y ddirogiad i wneud good habits, basically, yn barod at wrth nesaf, lle. So, oedden ni'n gwybod sy'n nhw probably yn eista mewn, um, a mae'n wrach mynd i ddigwydd lot season yma, di tîm yn eista mewn, a gorau trio torri nhw lawr 'lly so oedden ni'n trio cael mesur drosodd i fynd o'r chwith i'r dde ac so trio cael between the lines a felly so oedd o'n test da efo sut mae rhywun yn mynd i ista mewn a sut da ni'n torri timau lawr so na gatho ni definite rhywbeth allan ohono fo de. Ac um, ti'n gwybod, pwrpas y gem yn siŵr o gael hefyd ar ben bod dim oedd gael y munudau na i fewn, ie? Yeah? O, oh, definite.
Dyna di pre-season mewn ffordd, allu di byth prepario i'r gem gyntaf na heb gael y munudau yn, yn y coesau, allu, so Yym oedd o'n dda. Yym oedd gennym ni'm sgwad anferth heddiw yym so oedd o'n reit dda i rhai o'r hogiau gael aros 'na am 90 minutes 'lly so yn valuable minutes yy yn y coesau 'lly oedd. Dwi'n gwybod yy t'wod 'dan ni gyd yn gwybod pwy 'di'r manager yma Siôn yym a dwi'n gwybod hefyd yym bo' chdi gen ti yym experience o manager yym efo Pennyn dy hun ond yym sut ma'n teimlo i i rheoli'r tîm a'r a'r match de yn yr ofal? Yym yndi mae'n iawn yy dwi'm yn gallu gwitsiad o hyd yn ôl os dwi'n hollol onest. Ie. Yym. Na ma' ma' mae o 'di ffantastig yym mae o mae o siarad yn dda yym 'dan ni'n neud pre-match yy presentation a ballu a mae o'n yy lot gwell na fi'n neud hynny 'lly yym. Mewn pa ffordd?
O jyst yr ogia'n trio bantro fi bob tro o'n i'n dechra deu' rwbath odd yy yr ogia'n dechra ond yym na ma' ma'n Mae'n experience, mae'n neis, paid â gyfeir wrong. Um, mae'n bleser wneud o, ond um, na, edrych ymlaen i hyd, so dadre, os dwi'n allan last. um, sut ti'n teimlo um, edrych ar y chwech gem da ni wedi cael uh, pre-season yma? Sut ti'n teimlo mae pethau di mynd? Ti'n gwybod mae yna tri tîm di, di tynnu nôl ynddo. Oes. Um, di hynna di wneud pethau'n anodd? Um, mae'n gallu bod frustrating, um, fatha dwi'n dweud. Dwi'n dwi teddol i feddwl bod ni yn codi'n gem os da ni'n chwarae yn erbyn opposition gwell. Yym Colwyn Bay, o'n i'n meddwl bod ni wedi gwneud hynna. Um, a dwi'n meddwl na hwnna di'r gêm gorau dwi'n meddwl da ni wedi weld um, allan o'r hogia lle ac o hynna reit fuan. So, o hynna'n promising i fel bod ni, oedd yr energy levels yna a bod ni wedi gallu curo um, ochr fel allu ar um, yn lle nhw. So, um, overall, dwi'n meddwl bod wedi bod, wedi bod yn pre-season reit da. Um, Dwi me'wl nathon ni ga'l mis cynta nathon ni'm twtshio pêl nathon ni fynd i Eirios Park a ga'l strength and conditioning a ma' hwnna 'di bod yn yym massive o help a dwi me'wl ar rwbath na ni rioed 'di neud o blaen so odd o'n yn rwbath rili ffresh i ni a nath yr ogia i gyd yym yy bita fewn o 'lly so o- odd hwnna yn ffantastig o rwbath gwahanol a ma'r hogia 'di benefitio yym o hwnna 'lly. A 'dyn gair sydyn am yr hogia newydd sy dod i fewn. um, yna pedwar signing um, really, uh, yeah. i fewn i'r garfan gyntaf. Um, sut ti'n teimlo maen nhw wedi bedio fewn i bethau? Um, da iawn.
Um, maen nhw'n gyd yn dod â rhywbeth gwahanol. Um, mae ma Ben, mae'n very versatile player. Mae'n gallu chwarae uh, fyny top neu fatha right back um, os oes eisiau. So, um, mae energy level so, yn unbelievable chwarae teg ddo. Uh, Ross, uh, quality sentiment, um, gallu pingio pel a ffeindio pas yn ffantastig, mae, mae draed o'n unbelievable dwi'n meddwl. Uh, Cai wedyn, eto dod rhywbeth gwahanol yn ei fyny ffrynt, gallu ddal y bel o fyny a lincio pobl, dod o bobl eraill i fewn i'r gêm. Um, a Brads, wel, dwi wedi gweithio o Brads o blaen, um, a mae o'n ffantastig o dawant. Um, mae o'n hollol ro, dwi'n meddwl bod o'n ti jyst ddim yn gwybod be mae'n mynd i wneud nesa a mae'n, mae gen fo'r fflêr na amdano fo dwi'n meddwl, so gobeithio wneith um, bob un o'n ddod ar rhywbeth i ni sy'n yma lle da. A mae'n ti'n edrych ymlaen i'r uh, oh, gem gyntaf yma? Allan gwytio dan.
Um, na ni, uh, ia, bydd yr wsos yma yn un reit slo, mae'n siŵr, achos bod ni eisiau fo gyrraedd, lle, ond um, dwi'n siŵr fydd gennau uh, dim bach o gwspyn, pils a cyrraedd trwy giatiau na dysil nesaf, fydd uh, yn anfarth y grawd yma gobeithio ac sgorio bod ddim iddo jyst yn uh, moment special i e byth gyfiadwy dw.
Gret, diolch di Rich.
Diolch ti Bob.
Diolch am dy Diolch.